Ana wula bilichinnima yi ku wumda yi pɔhim zuɣusima wulana. Yandi ti ma zaɣa ka wum ni yɛn yɛla shɛm. Dagbam n yɛra ni yɛtɔɣa kalinsi nyɛ a yiŋ bee wula? Amaa n yɛrimi, ti Facebook peji maa gadama bela di puuni saha gbaliŋ amaa ka ti kuli mɔra ka na bi nyari neesim zaŋ chaŋ di polo. Dinzuɣu ti kuli yɛrila salo n nyɛ ŋun na ka ti YouTube maa puuni kpaŋ maa maŋa a gba nyɛ video ŋɔ a gbari lahi ʒiya a gba kpɛm YouTube maa n gba ti doli nimaani n tiɛha kamani ni niŋdi video shɛli ŋɔ hali di pahila minti pia a yi kuli kpɛri puuni lala ka a yɛn nyɛli minti anu nyɛli ka a kpɛ lala ka a yɛn nyɛli ayi hali minti ayi nyɛli ka a kpɛ lala ka a yɛn nyɛli pirigiri ka di puuni ka po ŋɔ ka niriba kuli yariti n nyɛla a viidiyo ŋɔ ka bi nyari n naabo n nyɛla ŋɔ ka bi nyari n naabo nyinsa n nyɛ n nyari n doya amaa ka niriba bɔri li jɛra chɛ yɛli kaŋ ka kpe youtube a ni yɛli chaŋ ti chɛfila ka ʒe maha ʒemiya ka ti chɛma yɛltɔɣa shɛli kam bɔri ni n vooi daadama ni haŋkali labisina. Di zuɣu di yɛn tooi niŋ ka niraba yaɣa pii yaɣali zaŋ ti ma amaa ka taali n nyɛli ti yɛn ti yɛba ka mali dachewa ŋun daa boli o yuli ni kunduŋ yi ti kuri kpani ni o ŋmɛ gbuɣuma Naawuni yi siɣili yɛlimaŋli yɛribi n naai dizuɣu ti bi zori dabiɛm n ti yɛ yɛlimaŋli ka a pii yaɣali zaŋ ti ti ti ni ŋmanila shɛhi ni baa ban kari sambu baari puŋ ka chim buɣi yiri chibo N yɛli ka di bi niŋ a ni bɔri shɛm ka a zaɣisi ma. Biɛɣuni sa n yɛli ka di niŋ a ni bɔri shɛm ka a lan bɔri ma yaha. Ti ni daa yiɣisiri na ti daa nyarila binshɛɣu, amaa zuŋɔ di zooi pam ka n dii bi lan tooi nyari li biɛhigu ni. Dinzuɣu Dagbamb bi yɛliya, N daa yɛn daa ku be li daliri baanjira, amaa a leei m biɛhibihi ni bɛ anaba. wo chaŋ ti nyɛ ka zuɣa nyɔ a ku chaŋ ni a ti nyɛ yi puli kuri yi chaŋ o baanjira a daŋdim maa. Dira yi ti niŋ luɣ shɛŋa a ni tooi nya satuuli ŋun miri ka ti booni Bommɔvila saa ŋɔ o yi mi n-ti pahi ka sa so mi ka ti booni o Salaŋ saa ŋɔ ka bɛ kɔri Salaŋ pina a ni nya ka tama mooi ka sinsaba mooi. ka mo puha ka di puhira lala tani maa a ni nyɛ ka bi laɣam binkobiri ni bi yɛn chɛŋ ti mali tingbani turon biɛni birigila moɣa maa ko biɛri woɣi biɛri ti gbiri biɛri ka naawuni taɣaba ka chɛli n daa too zooya ka n nyɛra ka bi niŋdili N daa tooi nyɛ ka na ni tooi zooya ka di zooi ka a nya ka naa laɣim binyɛhiri bee ka bɛ zali to to tiŋ maa ni yili kam bia ni paɣa sokam sokam labimi biɛla biɛla ka bɛ labi labi biɛla biɛla bɛ bɔri ni sokam zaa sa nuu bela binshɛɣu bɛ ni yɛn niŋ maa puuni. Amaa di zooya pam na ʒini la ŋun ni o chana tingbana malibu a mi tingbana maa lahi kani m bee ka a mi nya tiŋ papili kɔŋ lu Naawuni daa tibigi la Dagbani ha nti paai luɣ shɛli yaa ka Dagbani yɛla yaa saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ a yi lahi kɔh ka wuna di bɛ yɛn niŋ ka a zaɣisi ka kuli ka di bi niŋ aai ka ŋuni n yɛn chaŋ ti niŋ li shiri kɔ ka di bi niŋ di saha gariya. Ka o yɛli Hajati ʒi saha shɛli ŋɔ a yi ko chi di ku lahi niŋ a yi ko shinkaafa di ku lahi niŋ binbilli n lahi kaŋ ka a yɛn zaŋli bahi tingbani ni ka di lahi tooi niŋ saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ ko bi yaɣiya ka luɣ shɛli ka bi daa chaŋ ti bɔhim li ka a yɛli ka a mini Dagbaŋ doo ʒiya ka o yɛli a yaa a ni nyɛ binniimbihi shɛba ban pa yiɣiri ŋɔ nyin nir kam ŋun nyɛ ŋun yɛn ko bini yaakaza nyin ko ma di saha bala. A nyɛ mo shɛŋa din bili ŋɔ bee ti shɛŋa din yirigiri pum ŋɔ saha yaa ka zaŋ bala? Shɛŋa ni ka o yɛli, Ni a nya saha shɛli ni ti ni ʒiya ŋɔ, sanzali neen n-zanimi kamani bakɔi dibaashɛm laasabu bee goli laasabu ni yɛra shɛli ŋɔ ka di zaa shili pa tim zuŋɔ, ka daadama ni kpa chaŋ ti karim baŋsim m-pa kana nti yɛli a yaa, Yuuni ŋɔ saa beni pam, yuuni ŋɔ saa kani. ka ti kɔri lura bulee tahili a bi nyaa ti yɛ shɛli la baa ti zaɣisila dabili baanjira biɛli baa maa zuŋɔ o ti bihi o bia ni naba a bi nyaa a daa nyɛ ka so diri banchi ti yuuni a ninvuɣu chɔɣifu ka o na ni yina, lala ka Trapa yuuni banchi. Di ku niŋ ma lahiʒibisi ni tipa zooya ka ti chɛ soli ka dari mɔɣu sheeg o ti kuhi ti ka ti lan labi ti doli soli. Ti ni daa ko n-lu maa, yuuni a ku gari luɣili kam banchi piŋkpili maa. A ku gari luɣili kam banchi ka bi kpa ŋɔ, ka a gari ŋɔ banchi, ka a gari ŋɔ banchi. ban lɔɣi paɣ yuli baŋ nyaaŋa. Kom kpali maa di bi bɔri fatilɛza, di bi bɔri binshɛɣu shɛɣu ayi ka mali bɛ karimbɔra. A yɛn wɔbi la gbaŋ kurigu ka yuuni ti gili ka a chaŋ ti vɔɣi banchi m-piɛhi bini n-di a bini ka di kuui. Zuŋɔ chaŋ ti bɔhi banchi kpaŋa di liɣiri. din baɣa kan sanzali zani bɛ sanzali ni wula din baɣa kani lala n daa nyɛli ka ti daa diri chi saɣam ni za saɣam ka mali alaafee ka kauna ti yina ka ti daali baɣali zuŋɔ am nyɛ dɔɣite n pa gbubi ti luɣuli kam ka ti bɔri faako ka bɔnjee ti zaɣisi yɛn ti yaa ku zaŋ ŋɔ tum tuma ti ningbuna ŋɔ mi yɛn di wahala hmm? di zuɣu naa kam daa malila o maani